panapa pane vanhu vakasangana maage groups pane vana vadiki vari kuenda kuchikoro pane vamwe vakadzi vari pano vasikana koya vasikana vasati varoorwa koyawo vamwe vakomana vakura nevakomana vadiki diki vese ivavo tikungovabatanidza kuti tivakipe bizi vagooregera kuwana nguva yekuita zvemadrugs sezvamuri kungoziva kuti mazuva ano madrugs ari kukuvadza vana vakawanda saka tiri kuda kuedza kuti vana ivavo vabve kunguva yekushandisa madrugs vangofunga zvekuti vanenge vachiita mitambo yavo yakasiyana siyana ipapa patiri kutofunga kuti pachazoita futi vamwe vachange vachitamba netball toita vamwe vanenge vachitamba soka toita vana vakawanda vemunharaunda ino tiri kushowground omushava okay yeah, it's a good thing ndikuona kuti vanhu vese vamunavo vakawanda ava and they are seeming kuti vari kuenjoy vari kunakirwa nemitambo saka ndikuona moto nebhora nemanesi how did you manage to find the help to have this ya pandakataurawo nyaya yangu kune vamwe vamwe vakandibatsirawo kutenga net tikabva tatengawo bhora tikabva tatanga kutamba saka ndozvatiri kuita izvozvi izvi tikutongoti weekend vana vanouya vachitamba bhora amasikati ah, vambopedzawo kubata bata zvavanenge vachiita vozouyawo kubhora saka hapana nguva yavanenge vari free
ora samukuyu fungidzira kuti by keeping them busy zvinoavoida kuti vana ava vasange vachibata zvinodhaka vachiita zvese zvekuti vane vechidiki zvavana guka mutoriro and everything bed zvavari kuita ya ndo maonero andakadaita kuti kana tikaramba takavakipa vari kuno vanenge vachitonakidzwa nemutambo iwoyi sekuona kwamuri kuita vari kufara vari kujamba and vakataridza kuzvifarira saka ndotoona kuti zvedhuka zvese izvi vanogona kunge vasisazvibati nekuti nguva yekuzvitsvaga vanenge vasisina wow that is good so kune muteereri akatarisa ende ari kunakirwa nebasa ramuri kuita iri what do you want to tell them vachingoda kuti kana achiona vechidiki ngavakurudzire kuti vauye vaite mitambo yakasiyana siyana uye kuti vatibatsirewo kuno kune kuti vana vawane majezi vagotambawo vakafanana sezvamuri kungoona matambiro avari kuita izvozvi izvi vakati mumwe nomumwe akangopfekawo hembe yake yekumba saka tinenge tichida kuti vapfeke hembe dzakafanana kuitira kuti mutambo wedu ugonatsoenderana mberi vagoitawo zvinhu zvine pundutso sezvamuri kungoziva kuti mazuva ano vamwe vana vanogona kutobuda vanogona kutamba volleyball zvokutonomirira kana nyika chaiyo saka ndo tarisiro yedu yatiri kuita kuti kana vana ava vakakwanisa kutaridzawo zvipo zvavo sezvavari kuzvifarira kudai vanogona kuzobuda nazvo vakatovawo neupenyu hwavo vachibva mumitambo iyoyi yavanenge vachiita Wow, this is so good and I'm so happy you are trying to empower a lot of you young people and as you said some of them are single mothers uh, who are playing and also some of them are still in school and others asi they already finished school but havana zvekuita saka vanhu vavo vanenge vachitasira kuti muzovapowo something kuti vawanewo kurarama e, munotasira kuti muchazvifambisa sei ipapo vachingotarisira kuti kana vana ava vakatamba mutambo wavo zvakanaka vakange vachitambawo nedzimwe timu vakazovao vanobudirira pamwe zvinogona kuzongo vachiitawo makwikwi nevamwe vachihwinawo vakuwanawo vachiwana zvinovabatsira muupenyu hwavo oh alright haa ah, tatenda zvikuru tanzwa kuti vakakwanisa kubudirira nemutambo uyu vanokwanisa kunomiririra dzimwe nyika saka tinovimba une mutereri ariko ari kunzwa and muri kuda kuti vana ava and everyone who is involved in this for their life to proceed and to progress you really have to if you have the help or the extra hand that you have